Dɔgbedelawo Emmanuel kple Diama Awudja kple mía nɔvi bubuwo Kɔsikoe Abbas kuɖo technicienwo kpata. Ekipa elolo egbe ta misɔ akpedada na Mawu. Ẽ mígalé míaƒe etanya si wotsɔ ŋkɔ nɛ be MSD, Media Service Diffusion. Eyama mee mídee nufiafia vovovowo to eye mígale yi mígale yi edzi egbe. Nyisɔa míƒo nu kpɔ le yevode be egbea me. Egbea mígbɔva ahoe bena míayi edzi ku ɖo nu si míele gblɔm bena ŋusẽ mele gbɔgbɔ vɔ̃wo ŋu o. Ŋusẽ mele gbɔgbɔ vɔ̃ ŋu o. Nenye bena míenya nya ma la, ekema míanya ale yi ke míabe ɖo Yesua te, Yesua gbɔ eye míaxɔ Yesua ƒe ŋusẽwo Ee, kple Adam dedewo kudo tɔtetewo eya mamea, mi la dezɔ le miaƒe nyagbɔgblɔa nu miado gui ɖa. Fofowo Mawu Nusɔ̃katãtɔ, mi de akpe na wò. Bubu fia na miedo wò ɖe dzi bena ède mɔ ye ŋkekea va eme. Míegale nuƒo ƒom ku ɖo wò ŋusẽ, wò tɔtete si nè, nètsɔ na mí eye bena egbea ŋusẽ mí le gbɔgbɔ vɔ̃wo ŋu o. Nenye bena E, míenya nene be nya pɛpɛ. Ta mígadza yi edzi bena, wò Mawu, wò ŋutɔ aga, agade, adzra edziwò kple susuwò ɖo. Gbɔgbɔ kɔkɔe na bena amewo naxɔ nya ya le sidzedze gã aɖe me, be nya si míagblɔ la akpe ɖe luʋɔ geɖe ŋu, akpe be va dze egɔme le Yesu be ŋkɔ me. Amen. Amen.
Míaxlẽ nu. Ee, ŋusẽ mele gbɔgbɔ vɔ̃wo si, gbɔgbɔ vɔ̃ ŋu o. Kpɔkplɔe ɖe eme. Le eta sia me, le esia ta me la, medi be maɖe ale si Kristo ƒe Satana dziɖuɖu si na be ŋusẽ megale gbɔgbɔ vɔ̃ ŋu o hã la na mi. Ŋusẽ. Ŋusẽ me mele gbɔgbɔ vɔ̃wo si o. Ŋusẽ mi ɖe gbɔgbɔ vɔ̃wo dzi. Wona mí ŋusẽ mi ɖe, wona mí ŋusẽ ɖe gbɔgbɔ vɔ̃wo dzi. Eye wona ablɔɖe mí tso gbɔgbɔ vɔ̃wo vɔvɔ̃ me. Ku, kuxi siwo míedoa goe abe Kristotɔwo ene ƒe akpa gbãtɔ metsoa Abosam alo eƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo gbɔ o. Ele be míawɔ avu kple kuxi siwo tso mía ɖokui me. Míaƒe futɔ ememe nye esia nye mia ŋutɔwo miaƒe ŋutilã alo. Ŋutilã me dzodzrowo. Miedroa, miedzroa ŋuti sia me le tamebubu me. Miedzroa ŋuti sia me le nya, nya, ŋ, tafla tse. Miedzroa nyati sia me le tamebubu me. Miaƒe Gotagome futɔwoe nye Abosam kple eƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo. Mieƒo nu tso miaƒe futɔ gotagome ŋu le ta sia me. Dzrome. Le ta si do ŋgɔ me la, míekpɔ ale si Kristo ƒe ku le atitsoga ŋu na Abosam. Bu edzii. Woxɔ Satana ƒe ŋusẽ alo gomenɔamenusi be wòaɖu dzi le ŋutsu kple nyɔnu siwo wogbugbɔ dzi le esi ŋusẽ alo ŋusẽ megale esi be wòaɖu miaƒe agbenɔnɔ dzi o. Mienye. Viŋutsuwo kple vinyɔnuwo le ƒomea me. Wotia Kristo kple eƒe ƒu kple ƒomea be wòaɖu fia ɖe anyigba blibo la katã dzi. Esia nye miaƒe dzɔgbese kple miaƒe Mawu ƒe yɔyɔ. Wole hehe nam mi. hele dzadzram ɖo be yeaɖu fia kple Kristo. Ŋusẽ ɖeka koe, ŋusẽ ɖeka kɔlia le Satana si egbea nye ŋusẽkpɔkpɔ ɖe ame dzi ƒe ŋusẽ. Egale agbagba dzem kokoko be yeatsɔ alakpanyawo, dɔwɔwɔwo kple nukunuwo able mi. Edina be yeaka Edina be yeana Kristotɔwo naxɔe ase be yegakpɔtɔ gale dziɖuɖu kpɔm. Esiae nye afɔtu gã aɖe na mi. Ele be mianɔ ŋudzɔ. Satana dze agbagba be yeable mi ahafi miaƒe yayra akpa gbãtɔ. agbɔsɔsɔ me si meɖe mɔ nɛ be wòaxɔ o. Nyateƒe si dze le ta sia me lae ana ablɔɖe mi eye wòakpɔ mia ta tso Abosam ƒe ŋusẽkpɔkpɔɖeame dzi si naa vɔvɔ̃ la mi.
Amen. Amen.
Enyo nya sɔgbɛ na mama ne ayi dzi ke me ba sɔ kɔtia egbea na o. Hmm. Ke míale ƒoƒu leke bena esi me míele Kristo me ye míetrɔ zu nuwɔwɔ yeye la, ŋusẽ le mía si ɖe Abosam kple eƒe edɔlawo si. Satana megakpɔ ŋusẽ ɖeke ɖe mía dzi bena yeagblẽ nu alo yeaɖu mía dzi o. Egɔme be Yesu Kristo sɔ ŋusẽa na mí. Eya ta ehiã sidzedze blibo na mí bena míake ɖe nyateƒe ma la dzi. Nenye be míeke ɖe eŋuti la, akpe ɖe mía ŋuti geɖe. Ela bena míabe futɔ

Eye wu eyi ke Satana ya la sɔe le gota asɔ va tu mí. Ta míade dzesi bena, míabe futɔa ema do akpa ve. Ɖeka enye eke so mí, eso mía ŋutɔ mía gbɔ sona ememe, nu siwo míebuna, nu siwo míesusuna, nu siwo míewɔna, Ke evegɔa, ele nye esi ke Satana sɔ va tu mí ku ɖo susu be na esusui be mí me nya be wo sɔ tɔ tete na mí o, wo sɔ ŋusẽ na mí de ye dzi o, ta ega dzana gbagba be na ya ble mí alo ya flu mí. Vɔa ehiã be na mía nɔ mɔ xexi si dzedze ne su mía si. Ta Satana ela kpɔe be gɛgɛ a dzo yi boo. Amen.
Amen enyɔ nyakpakpe ne Mawu be Okaleti to jinɔlawo mi se gɔme nyuie ɖe be enua ekpa ve fie ko gbɔ be mɔa se vea ɖeka yi ɖo zoma vɔ me ɖeka yi ɖo dziƒo la le mia ŋutɔ me me tsã la miaƒe ŋuti nya tsã kudo miaƒe ememe me tsã ye me ye efutɔ gbogbo ɖo le ke ŋgbɔ ye agota tɔ enyi abosɔ kple bagbasi viɔ enyɔ masɔ gbea ta shi ne e,

aduadu kplii hewɔa eƒe dɔ. Woƒe nuwɔna vɔ̃ɖiwo tsi tre ɖe Mawu kple amegbetɔ ŋu. Ŋɔŋlɔ kɔkɔe sia, ŋɔŋlɔ kɔkɔe srɔ̃la aɖewo xɔe se be gbɔgbɔ vɔ̃wo nye mawudɔla vɔ̃ɖi siwo ge tso dziƒo kple Satana esime wodze aglã ɖe Mawu ŋu. Nuxexlẽ le Yesaya Yesaya ƒe agbalẽ sia wuiene kple ku wuieve va na wuiene. Yesaya ƒe agbalẽ Yesaya ƒe agbalẽ sia wuiene kple ku wuieve va na wuiene. Aleke ke woɖale wo o, woƒe anyinɔnɔ kple dɔwɔnawo dze dze le Biblia me ŋutɔ. Abe ale si amegbetɔe. Abe alesi eme, abe alesi megblɔe le ta gbãtɔ me ene la, esime menye sɔ, esime menye sɔhɛ Kristotɔ la, gbɔgbɔ vɔ̃wo nyanya ƒe susu ɖeka dzaa nɔ vɔvɔ̃ yɔ, nɔ vɔvɔ̃m, na vɔvɔ̃m yɔ nye dzi me fũ. Kristotɔ geɖewo vɔ̃na na gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe ŋusẽ kple woƒe dɔ, dɔwɔna. Ele vevie ŋutɔ be míaɖe mi, ele be, ele vevie ŋutɔ be woaɖe mi tso vɔvɔ̃ sia me. Susu si tae nye si, vɔvɔ̃ nye na Abosam be ale si xɔse nye na Mawu ene. Vɔvɔ̃ nye na Abosam abe ale si xɔse nye na Mawu ene. Vɔvɔ̃ hea gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe nuwɔwɔ ƒe ŋusẽwo. Mina míaɖe eme. Xɔse hea Mawu vaa miaƒe agbe sia miaƒe gbe sia gbe nɔnɔ me. Ele abe e egakpo ɖe si ke woda ɖii si ke ne wodea ɖi koa eva léna ehena nɔvia vana eɖokui ŋuti ene hele Mawu ƒe ŋusẽ hem va miaƒe agbe me. Xɔse hea eƒe agbe va mia tɔ me. Vɔvɔ̃ na Vɔvɔ̃ hã wɔa nu nenema ke. Eya hã nye ŋusẽ si hea ame ŋutɔ ke hã hehea ŋusẽ vɔ̃ɖiwo tso viviti me. Esiwo nye ŋusẽ siwo wɔa ame elabena ehea ku vɛ. Woate ŋu awu woa woate ŋu awu ame ƒe ame ƒe dzidzɔ kple ŋutifafa le gbɔgbɔ kɔkɔe la me. Ne agbenɔnɔ le Mawu me hea lɔlɔ̃, dzidzɔ, ŋutifafa kple bubuawo vɛ la, ekema kuhea fuléle. blanuiléle kple nuxaxa vɛ. Ne miegblɔ, ne míegblɔ bubua la, vɔvɔ̃, vɔvɔ̃ ʋua miaƒe dzi ƒe ʋɔto na tamesusu kple sesẽ, seselelãme vɔ̃ɖi kple vɔ̃ ƒomevi ɖe sia ɖe. Ne vɔvɔ̃ yɔ miaƒe seselelãmewo me la, woate ŋu akplɔ mi ayi kluvinyenye me. Mieva, mieva wu, mieva wu mia, mieva wu, mieva wu nu, ŋ-ŋ, taƒle dzie, mieva wu nu be miasubɔ nusi vɔvɔ̃, mievɔ̃na o, miasubɔ nusi mievɔ̃na o. Xɔse kple vɔvɔ̃. mate ŋu anɔ ɖekae o. Mawu ƒoa nu na Israel ƒe ŋgɔnɔlawo zi geɖe tso xɔse kple vɔvɔ̃ ŋu hegblɔ na wo be woaɖu ŋu, woado ŋu ɖe Mawu ŋu bliboe eye womegavɔ̃ mawu bubu aɖeke alo woƒe futɔwo o. Misẽ ŋu eye mialé dzi ɖe ƒo. Migavɔ̃ Amoritɔwo ƒe mawuwo o. Yesaya ƒe, Yosua ƒe agbalẽ tagba kpukpui asieke. Yosua ƒe agbalẽ, Yosua ƒe agbalẽ tagba kpukpui asieke. Ʋɔnudrɔ̃lawo ƒe agbalẽ ta ade kpukpui ewo. Abe ami kple tsi ene la, xɔse kple vɔvɔ̃. Me, metsa, metsana, metsana ka o. Xɔse kple vɔvɔ̃ metsana ka o. Ne mie, ne, ne miedze egɔme kple xɔse, eye mieɖe xɔse ma fia to tsitretsitsi ɖe Abosam me, Abosam ŋu me. Yakobo ƒe agbalẽ ta nɛ, kpukpui adre. Ne mieɖe miaƒe, ne mieɖe mia ɖokui ɖa abe Abosam ene, eye gbɔgbɔ. Eye gbɔgbɔ vɔ̃wo awɔ mi woƒe kluviwoe la, miaƒe xɔse nu ayi. Ele bɔbɔe nenema ke. Abosam dina be yeable mi to nyateƒea, nyateƒea ɣaɣla alo to eƒe akpa aɖe gbɔgblɔ me. Edi be yeaxɔ nya sia dzi ase le gbɔgbɔ vɔ̃wo ŋu, be gbɔgbɔ vɔ̃wo mewɔa dɔ o alo womeli gɔ̃ hã o, alo be miekpɔ gbɔgbɔ vɔ̃ be eyae hea kuxi geɖewo vɛ le miaƒe agbe me. Le, le ƒe ʋɛ siwo va yi me la, wogblɔ nya geɖe tso gbɔgbɔ vɔ̃wo ŋu la ale, ale gbegbe be ame geɖewo vɔ̃. Ame geɖewo nɔ vɔvɔ̃m na wo vevie le esi teƒe, le esia teƒe be ame siawo nav, navo tso woƒe kuvi, kplu, ku. kuxiwo me la, wotsɔ dzimaɖe, dzima, dzimatsitsidzi, dzimaɖitsitsi ƒe agba kpe ɖe eŋu. Nufiafia alo nufiafia ɖe esia ɖe eteƒe ɖe esia ŋu. Egblẽ nu le ame ŋu eye wozu afɔ, afɔku na woƒe agbe ɖe nye, ɖe nya aɖe si. wowɔ ɖeka kple Biblia, mewɔ ɖeka kple Biblia o, Biblia o dzi akpa ƒe ʋɛ aɖewo enye si va yi la, medo go nyɔnu aɖe si ƒe tagbɔ gblẽ kloe le eƒe.

Nya nye gblɔla aɖe ƒe gbeƒãɖeɖe kɔsia kɔsiɖa aɖe ɖeka megbe. Nufiafia si wòse na nunya si wòse na wo na woxɔe se be gbɔgbɔ vɔ̃wo yɔ eƒe a eƒe wɔwɔ yɔ eƒe aƒeme fũu. Enɔ vɔvɔ̃m be gbɔgbɔ vɔ̃ gbɔgbɔ vɔ̃ wɔla la siwo di be yewoawɔ nu vevie eya la yɔ xɔ ɖe sia ɖe, nudzraɖoƒe ɖe sia ɖe, mɔ ɖe sia ɖe si dzi wòato. Exɔ kwasiɖa ŋee aɖewo ƒe nufiafia tso Ŋɔŋlɔ Kɔkɔea me hafi woɖee tso vɔvɔ̃. sia me eye wogaɖui ɖe xɔse me. Wogaɖui ɖe xɔse, wogaɖui ɖe xɔse me ale be mí katã míenya nyateƒea eye míenɔ ablɔɖe me, míenɔ ablɔɖe si wòna mí la me. Amen. Ɛɛ, ke míalé ƒoƒu alea, míele nuƒo ƒom ku ɖo ale si ke Kristotɔ Avo, axɔ, avo bliboo, akpɔ e vovo blibo le e gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe asi me. Eye míe le egblɔm bena, evɔvɔ̃ kple xɔse enye enu si ke eteƒe eve akpatã alo akpa eve akpatã ezãna. Vɔvɔ̃ enye enudɔ, ŋusẽ ŋu ɖe Alo dɔsɔla ɖi na Satana. Nenye be edze agbagba Satana dze agbagba to eƒe ayemɔwo katã ye gbɔgbɔe vɔvɔ̃ ge ɖe eme o la, evɔ ezu kluvi nɛ, eye ate aku hã faa. Elabena nenye be vɔvɔ̃ ya ge ɖe mewòa, ato mɔ, atsaka, agbewo katã atsaka, luʋɔwo atsaka, adi mɔ ɖe sia ɖe bena yeagava yi dze klo ne ya, yeawɔ lekea, yeadzi do ŋuti le wò ŋutɔ ɖokuiwò me. Esime nèŋlɔ vɛ bena, Yesu Kristo ɖu dzi na wò, wòsẽ ŋusẽwo katã na wò, eye bena ne ètɔ te le wò xɔse me la, àtrɔ kpɔ nu sia nu alo atrɔ yi a, azɔ le dziɖuɖuwò me la, vɔvɔ̃a atsaka wò. Eya ta mido la nya be vɔvɔ̃ enye dɔ ŋudɔŋusẽŋude na, ee, Satana, eye be ekplɔna gbɔgbɔ vɔ̃wo va na ame be agbe me agava gblẽ nu atsrɔ̃ wò gbidii nenye bena womele mo xexi me o. Eye mi do la nye hã be na ɖe xɔse nye nu si ke lé na mi ɖo Mawu ŋuti. Eye xɔse nye nu si ke do enana be na mía tɔ te kplikpaa le mía ƒe dzi ɖuɖu me. Mía vli eye mía tsɔ enya la atsɔ bla li dzi be na mi ma tsi fi ma alo mi ma ga xe yi megbe dome o. Xɔsea ehiã na mi eye mía nya be xɔse kple E vɔvɔ, ele abe ami kple etsi nene. Togbɔ be wo ame evea katã wonye nu si ke srãna hã la, wo menye enu ɖeka o. Xɔse enye ele wɔ dɔ na wò Mawu vi bena azɔ le dziɖuɖuwo me, sɔ dziɖuɖuwo me, aga si eye anɔ ava dzi le wò dziɖuɖu me kplikpaa va se ɖe nuwuwu. Eye vɔvɔ hã la, enye nu si ke kplɔa ame yi tsɔtsrɔ̃ me kaka aku hã, menye be menyɔ nye ɖokui o. Mawu neve mía nu míado dzesi nene be nu ame evea eye míadzo ɖa le vɔvɔ̃ gbɔ. Amen. Efinyɔ akpe, finyɔ sɔ da nɔ. Eye mida akpe. Meyi ɖe axa evelia dzi. Egblɔ bena Mawu ƒe nɔnɔmewo mele gbɔgbɔ vɔ̃wo me o. Abe nyɔnu sue si le akpa si do ŋgɔ me ene la, ame aɖewo vɔ̃na na gbɔgbɔ vɔ̃ wo elabena woxɔe se be nɔnɔme kple ŋutete siwo mele gbɔgbɔ vɔ̃ siawo si o. Ɖoƒe gbãtɔa, gbɔgbɔ vɔ̃wo. menye nusianu nyala o. Abosam kple eƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo menya nusianu o eye wometeŋ ʋlia míaƒe tamesusuwo o. Womenya ale si míawɔ nui ɖe tamesusu kple seselelãme siwo woateŋ aƒã ɖe míaƒe susu kple dzime. ŋu o. Ele be woalala ahahe ahalé ŋku ɖe nu si míawɔ ŋu. Le ɣeyiɣi aɖe megbe la, woate ŋu ava nya míaƒe nuwɔna nyuie gake womate ŋu agblɔ míaƒe nuwɔnawo ɖi alo a atso nya me o. Kakaɖedzitɔe la, Satana mate ŋu kpɔ nu si ado tso eƒe amedzidzedze ɖe Yob ŋu me do ŋgɔ o. Menya aʋadziɖuɖu si Yesu aɖu to atitsoga la dzi hã o. Gbɔgbɔ vɔ̃wo mate ŋu anɔ afi sia afi zi ɖeka o. Gbɔgbɔ vɔ̃wo ɖe fu na wo na wo vevie le Yesu ŋkume. Wodzo le teƒea hã kaba esime wòva hiã be woadze ŋgɔ apostolo siwo le Dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽa me. Nɔƒe etɔ̃lia, gbɔgbɔ vɔ̃wo menye ŋusẽkatãtɔwo o. Esi David dzi ha na Fia Saul la, gbɔgbɔ vɔ̃ si ɖe fu nɛ la dzo. Aƒetɔ la subɔsubɔ ŋusẽtɔe anya gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe ŋusẽwo ɖa. Nɔƒe enelia. Nɔnɔme si wonye Mawu ɖeɖe ko tɔ. Míakpɔe be xɔsetɔ yeyewo gɔ̃ hã, ne wobɔbɔ wo ɖokui na Mawu, ate ŋu anya futɔa ɖa. Nɔnɔme siwo míeyɔ ɖe etame la nye Mawu ɖeɖe ko tɔ. Eya ɖeka koe nye. Nusianu nyala, enya nusianu, afisiafi ele afisiafi, ŋusẽkatãtɔ, ŋusẽkatãtɔ wònye, mɔnu kpɔkpɔ na gbɔgbɔ vɔ̃wo, Abosam kple eƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo ateŋu adze mía dzi gake. womate ŋu age ɖe míaƒe agbe me o negbe ɖe míeʋu ʋɔa to ɖikeke tomaɖomaɖo, dziɖeleameƒo, Mawu Ŋusẽkatãtɔ la ƒe nɔnɔmewo mele wo si o. Le nyateƒe me la, futɔ la mesɔ kple Kristotɔ si nya nu tso eŋu, si zɔna le xɔse kple toɖoɖo me o. Ne míexɔ nyateƒe nya sia la, míatso vɔvɔ̃ be míaɖu dzi. la me ayi aʋadziɖuɖu dzi. Esiawo nye gɔmeɖose veviwo na Kristotɔ ƒe aʋadziɖuɖugbenɔnɔ.
Enyo ya mama ne. Yo mia gale popo alia. Mi le gbɔgblɔm be na e Mawu ƒe nɔnɔmewo me le gbɔgbɔ vɔ me o. Ɖeke ŋutɔ hã me le eme o elabena Mawu ya Mawu wo nye. Gbɔgbɔ vɔwo me nye wo me nye nusianu nyala o. Mawu ɖeka enye nusianu nyala eye Mawu ƒe nɔnɔme Mele Abosam si ta la, seƒe le na eyama, seƒe blibo le nɛ, gake Mawu ya la, Mawua seƒe meli nɛ o. Mawu be nɔnɔmewo e do vo na Satana tɔ ta enye pɛpɛpɛ, vɔa míawo ya mí me nye o. Mí ko na vo alo ne mí nye hã la, mí kua vo ɣeyiɣi geɖe be na agbo ŋu na le mía ŋu. To mía ŋutɔ míabe manyamanyawo mee. Míaƒe ee Abosama menya nu sia nu o, menye nu sia nu nyala o eye mele afi sia afi le ɣeyiɣi ɖeka me o. Enu sugbɔa Mawu tsɔ do mí amegbetɔ be ŋgɔ bena míawo míanɔ sidzedze ma me eye ne enye be sidzedze su mía si bena seƒe li na Abosam kple eƒe gbɔgbɔwo vɔ̃wo la, míakpɔ mía ɖokui dzi bena míma, mía ŋutɔ mímaʋu agbo le mía ɖokui ŋu o. Agbo geɖe si míeʋuna alo agbo ɖewo ke míeʋuna le mía ɖokui ŋua, enye ɖikeke. Kristotɔ míeke, míe, míenɔna ɖikeke me. Míeƒo nu ƒo va ku ɖo vɔvɔ̃ va yi. Eye ɖewoe nye ɖikeke. Nenye be e, èle, èkena ɖia alo ɖikeke le mewòa, alo tɔmadomadoa, Ne mèdo toa, Satana ya afia asi wò bena ee Mawu ee viwòa, ewɔ leke wɔ leke, esi ke Mawu mate ŋu va ee ŋgɔ bena yeaxɔ na wò alo ya yeaxɔ ɖe tawò o. Eye nu siwo katã tsã ee ɖewo tsã ganye bena ee gbɔdzɔgbɔdzɔ, ee dzi la dele ƒo na mí. Ee, fifi la, dzi la de le ƒo na mí. Nenye be Satana kpɔ be, o, ee, ɖikeke le eme o, mèdona to Mawu o, eye dzi de le ƒo na wòa, a, ekpɔ mɔ gã aɖe ke la to eme age ɖe luʋɔ me, afanya wò, awɔ nu si ke edzro. Eye wò kee wònye Kristotɔ ye wòtɔna te sesẽ dona gbe, wòdona gbe ɖa alo edena gbe ye edzi kena zua? O, agbɔdzɔ atrɔ zu enu yi magagblɔ be bebevi tsɔ atrɔ zu nu le ebe alɔ me atsɔ awɔ nu sia nu aƒu to si gbe si ƒã nene ye ne amewo kpɔa agblɔ be o Mawu via enye ya. Wò ŋutɔ èke ɖe ke ɖe le ɖokuiwò me èna bena ɖikeke va eme ɖo to o eye edzi ɖe le ƒo nɔ. Mi do la nya be miabe Mawu ya nu sia nu nya la be nyi. Miaƒe Mawua ŋusẽ katã tɔ be nyi. eye míaƒe Mawua ewɔna nu sia nu. Esiawo katã mɔnukpɔkpɔ ma mesu Satana si o. Mɔnukpɔkpɔ ma esu míawo si egɔme na míele míaƒe Mawu me. Nenye be nyateƒe ma su mía sia eye ne ele kekeke aƒo ma le tu tsã la, ye nanya be míaƒe Mawua ele eme na mí. Ele mía gbɔ, ewɔna nu sia nu. Ŋusẽkatãtɔe wònye aɖu dzi na wò godoo. le Yesu ŋkɔ. Agani mi kpɔ do do tsi doa vɔvɔ dzi keke domadomado ŋgɔmasemase dzimeve susuwoa enana bena akpɔ ʋuna ɖe kristotɔ ŋuti. Ŋutɔ agbo gã aɖe ŋutɔ ye ne satana woɖo ebe dɔlawoa eɖo eme koa agblẽ nu le ŋuti o. Aƒu to wo ŋutɔ abe sipa nene.

Ezu ŋga nugblega. Ẽ, ena nuko todo na wò. Hmm. Eye ke gbɔgbɔ kɔkɔe la fiɔ mɔ, hmm. abosan la fiɔ mɔ ɖe nɔviwo ŋuti. Hmm. Nubiabiã, nufafa, nuwo kekeŋ va ke na tene eme. Enyɔ ne yedi míaƒo ŋkpɔkpɔ ɖe Yesu ƒe sɔ ƒe hã. Edziɖuɖudzi.
Yesu Kristo ɖu gbɔgbɔ vɔ̃wo dzi. Woƒo nu tso míaƒe aʋadziɖuɖu de gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe ŋusẽwo dzi ŋu kɔte le Ŋɔŋlɔ Kɔkɔeawo me. Kpukpui vevi aɖe dze le Paulo ƒe lɛta si wòŋlɔ na hame si le Koleso me be, Eya Kristo ɖe aʋa wɔnuwo. Ɖa le dziɖulawo kple dziɖumegawo ŋu eye wowɔ nukpɔkpɔ le dutoƒo eye woɖu wo dzi to atitsoga la dzi le Kolisotɔwo ƒe agbalẽ etɔ̃ame eve kpukpui ame wuiatɔ̃. Kpukpui. Sia gblɔ na mí be Mawu ɖe aʋawɔnuwo ɖa eye wòɖu ŋusẽ siwo le gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe xexea me dzi kpɔm la dzi. Eƒo eƒo nu tso gbɔgbɔ vɔ̃ sue ŋu siwo le Satana ƒe aʋakɔwo me ŋu. Woxɔ aʋawɔnuwo kple ŋusẽ le wo si. Fifia womate ŋu aʋli wo ɖokui ta o eye ŋukpe le wo ŋu. Nya siwo wozã le kpukpui sia me la ƒo nu tso Romasrafowo. ƒe asrafo kɔnu aɖe ŋu. Le aʋadziɖuɖu gã aɖe megbe la, wowɔ atsa aɖe. Aʋafia si ɖu dzi la tsɔ gayibɔ kɔsɔkɔsɔwo kple kɔsɔkɔsɔwo de aʋafia si dzi woɖu la dzi. Emegbe. Etsɔ kɔsɔkɔsɔ bla kplɔla si dzi woɖu la ɖe eƒe tasiaɖam la ŋu. Wotsɔ kɔsɔkɔsɔ bla aʋakɔ siwo dzi woɖu la eye wozi wo dzi be woazɔ. ɖe aʋafia si ɖu dzi la megbe. Esia nye Kristo ƒe aʋadziɖuɖu ƒe atsa, afi si wòdo ŋukpe aʋakɔ si dzi woɖu Abosam kple eƒe amegãwo le. dutoƒo la ƒe nɔnɔmetata si sɔ pɛpɛpɛ. Esia nye aŋadziɖuɖu si Aƒetɔ Yesu Kristo ɖu le Kalvari to eƒe atitsoga ŋu. Ŋusẽ ƒe asiɖeɖe le ame ŋu. Ŋeŋe aɖewoe nye esi va yi la. Menɔ aʋa, aʋaŋɔli si nye Misiru ƒe tɔdzisrafo dzi ƒe blaetɔ̃ do ŋgɔ le teƒe si tututu menɔ la, Ʒapontɔwo. ƒe aʋafia Tojo tsɔ eɖokui na Amerika aʋafia MacArthur adzɔgbeɖeɖe ƒe wɔna yi edzi le ƒe akpe ɖeka alafa asiɖeke blaene-vɔ-atɔ̃ me. le Tokyo Tokyobayi, dukɔ siwo bla nu ƒe asrafowo asrafo hawo ɖu Japan dzi kpɔ. Kɔnua wɔ nuku ŋutɔ. Aʋafia Tajo si do si do eƒe awu dziwui la. ɖo Misiru ŋua, dziɖuɖumegã kple asrafomegã siwo le ɖoƒe kɔkɔwo kpe ɖe eŋu. Aʋafiagã la nɔ Ʒapontɔwo. ƒe asrafowo ƒe aʋafia gã teƒe. Emegbe aʋafia Makatu ɖo ʋua eye ŋutsu siwo le United Astat dziɖuɖua kple asrafowo teƒe kpe ɖe eŋu. Enye ame ŋutɔ ƒe kpekpe ŋkume kple ŋkume. Aʋafia Makatu ɖe ɖee me meda medalewo la lagbale golo. kple asrafowo ƒe atsyɔ̃ɖonu siwo katã Aʋafia Tajo do na la ɖa. Emegbe eɖe ŋusẽ ƒe dzesiwo ɖa le eƒe abɔta. Woɖe woɖe edzi kpɔtɔ wòzu ŋutsu si dzi woɖu heɖi gbɔe. si me ŋusẽ alo ŋusẽ aɖeke mele o. Amewo tsɔtsɔ na ƒe wɔna wu enu esime aŋafia Tadjo tsɔ yi tsɔ yi si wotsɔ la tsɔ na aŋafia Makatu. Esi aŋafia Tadjo. tsɔ eɖokui na la, menye eya ŋutɔ ƒe dziɖuɖu koe wònye o. Japan ƒe yameʋu ƒudzisrafowo kple asrafo hawo katã tsɔ woɖokui na eye ŋusẽ megale. wo ŋu o. Enye aʋadziɖuɖu ƒe ɣeyiɣi aɖe na UNITED States kple dukɔ siwo bla nu ƒe asrafowo. Enye dziɖuɖu blibo kple ɖokuitsɔtsɔ na bliboe na Japan ʋafiagãwo kple woƒe. asrafowo. Woɖu aʋa la dzi kpɔ. Nu ma ke dzɔ le Kalvari. Woɖu Satana dzi kple eƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo katã dzi ŋkeke dzi keŋkeŋ. Wodo ŋukpe wo le dziƒo. le dutoƒo. Teƒe tse, wodo ŋukpewo le dutoƒo le Easter kwasiɖagbe gbãtɔ ma. Easter hadzidzi aɖe gblɔ ŋutinya sia kple nya siawo. Yesu Kristo le agbe. Míaƒe xɔse menye dzodzro o. Nuvɔ̃ si ɖia gbɔ ame. ŋu. Egbã kɔsɔkɔsɔa, Oo nye dzi, dzi ha le wò ablɔɖe ŋu. Yesu Kristo tsi tre. Yesu Kristo tsi tsitre Míasẽ ƒu ka ma lili nyui dɔn ka. Yo.
Ke hã míada akpe nu si ke míebe míagblɔ le fi ma nye bena, Yesu Kristo ɖu Satana kple eƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo dzi na mí. Edɔ si wowɔ na mí le Kalvari toa dzia, ebe nya yewo le gblɔ na mí. Abe ale yi ke Yesu Kristo ɖu wo dzi ɖa, enya la gblɔ na mí be ede ama, ede ama Satana kple eƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo, eye ede amae le gaglãgbe me, eye naneke megakpɔtɔ tsi Ee, ee, Satana kple eƒe gbɔgbɔ vɔ̃ siwo exɔ nu sia nu le wo si. Ee, nu, ee, emɔzɔla aɖe ɖe gblɔ na mí nu si teƒee wòkpɔ le eyi ke eo, a, e, ɖu ɖe eɖu ame eve woyi aʋa gbe. Eye a, e, du si ɖu e, nɔvia dzi la, elé woƒe amegã ŋgɔnɔtɔ eye wòxɔ nu sia nu si na be wònye amegã, sɔdza amegã, woxɔe ɖe esi so ta kaka va kɔ ɖe afɔ gɔme. Eye etrɔ zu ame gbalo abe ale yi ke ame aɖe menya Mawu nene o. Eye zi ale si ke woxɔ nu sia nu le woƒe amegã si la, menye woƒe amegã ɖeɖe o, edua katã ƒe mo etsɔ le afi ma. Nene Satana kple eƒe dɔlawo katã ƒe mo tsyɔ anyi eye mí Kristotɔwo la,

gaƒoƒoa lili be mídakpe na nusese siawo ŋu ka ɖe edzi bena ekpe ɖe Kristotɔ gbogbo ɖewo ŋuti. Miso kpla Abosam ba ɖi naneke o. Ekple eƒe agbasiviwo ɖua dzi le atisoga dzi, woklã wo le gaglãgbe, ye wokplɔ wo yi ɖe aboyonyigba dzi la, eh, dzi nedzɔ mi, enyɔ. Míasɔ egbetɔ aɖo lekea mísɔ la, míava va yi edzi ne Mawu, Yesu Kristo, mekpɔe vɔ ko la, míava va yi edzi va la gbe, asɔ gbe da asi na mía do gbe la.
Eo, mída akpe na mía nɔvi Kɔsikue, eye mída akpe na mía nɔvi ee, Renee. Mída akpe na Miawo katã camera man Abbas Emmanuel Diama katã kee mígbatsɔ enya va. Mawu ƒe ŋusẽ nyawoe ewɔe dena megbe na nya eye wòtrɔna zuna o dona ŋutilã ta. Nya siwo míegagblɔ le wò ŋkɔ dzi la, Papa, wò ŋutɔ nàna be enya siawo katã nedo ŋutilã le ame viwò ƒe agbe me eye bena míato le viviti me ayi azɔ le kekeli me. Eye míato le míaƒe manyamanya me azɔ le nunya kple sidzedze me. Eye bena, Papa, Wò Gbɔgbɔ Kɔkɔe nedo ŋusẽ mí, netɔ kpɔ ƒo xlã mí ale gbegbe bena míaƒe vɔvɔ̃wo magano kpɔ, magano ho agbo le mía ŋuti o, alo ɖikeke magano kpɔ ŋusẽ ɖe mía dzi bena míaganye ame si kewo azɔ le vɔvɔ̃ alo gẽgẽ me o. Woɖu dzi na mí, bla dzi na mí.